Иң зур агросәнәгать комплексы безгә ризык һәм уңайлы тормыш өчен кирәк булган товарлар белән тәэмин итә. Алма җыю роботларынан алып, яңа буын автоном тракторларына кадәр бөтенләй искиткеч дәрәҗәдәге ферма җиһазлары белән таныштыру. Бу машиналар барлык кыр эшләрен оптимальләштерәләр. Abundant Robotics Harvester. Алма дөньяда иң популяр җимешләренең берсе. Ләкин бу җимешне җыю бик озак һәм катлаулы. Abundant Robotics Harvester Эш төп өстәлеккә ия. Манипулятор кулы белән җимешнең сыйфатын ачыклау һәм визуаль рәвештә билгеләү системасы. Манипулятор кулы һәм навигация җайланмасы белән ия. Алмаларны сайлау һәм алу өчен махсус вакуум технологиясе зыяны һәм төшүне булдырмый. Машина контейнер махсус әйберләргә салынган шартларда продуктны җыю, сортлау һәм хәтта йөрү этабын үз эченә ала. Робот кулының үзгәрүчән урнашуы сезгә төрле биеклектә агачларны эшкәртергә һәм яфракның тирәнлегендә урнашкан берәмлекләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Техника кабинадан оператор контрольдә

1.3 Дичер яңа торф җитештерү өлкәләрен чистарту өчен дә, булганнарын торгызу өчен дә ясалган иде. Бик көчле материаллардан төзелгән. Сазлыктагы агачларны, тамырларны эффектив рәвештә кисә. Моннан тыш, Моннан тыш буразнаны аяз булса да казарга мөмкин. Максималь тирәнлектә буразна булдыру өчен бер генә барып кайту кирәк. Торф техниканың ике ягына да ераклыкка ыргытыла һәм бөтен полосага тигез бүленә. Алдынгы муфта ПОК 3000 тапшыруны йөкләрдән эффектив саклый. Янмар транспламдер UR 8D. Көнчыгыш илләре генә үз ашларын төрле дөге сортлары теләп кулланалар, чөнки бу ярма берничә өстенлек белән аерылып тора. Трансплантация өчен югары төгәл дөге утырту машинасын ике эш режимы бар. Сызыклы техника туры сызыкта алга бара, автоном борылышларны оператор автоматик режимда башкара. Туры сызыкта мөстәкыйль хәрәкәтләнмиләр. Кырны тулысынча чәчү өчен борышлар ясыйлар. Бу операторның осталык дәрәҗәсенә һәм кыр шартларына карап төрле авыл хуҗалыгы эшләрен башкарырга мөмкинлек бирә. Махсус модуль, тәрәзле телефон яки чыбыксыз элемтә аша машина төгәл позиция турында мәгълүмат җибәрә, җиһазны реаль вакытта урнаштыруны тәэмин итә. Boss Leadcom Havasser Кукурузны җыю. Кукуруз һәркемнең яраткан попкорн гына түгел, ә иң популяр ризыкларның да нигезе булып тора. Кукуруз җыю бик күп түземлек таләп итә. Бос литком хавысты төп валның җиңел тизлеге 1000 ярым әйләнешкә кадәр җитә. 8 акр җирне эш итә ала. Урып җыю өчен үсемлекләрнең минималь биеклеге 65 сантиметр. Киселгән салам кисәкләрнең зурлыгы 3-8 сантиметр арасында үзгәрә. Машинаның зурлыгы кечкенә, 1250 сантиметр озынлыгы, 1475 сантиметр киңлеге, 950 сантиметр биеклеге. 230 килограмм авырлыгы универсаль куллануны тәэмин итә. Продуктның югалу дәрәҗәсе 2%-тан да ким түгел. Бу кул белән сайлаудан күпкә югарырак түгел. The Firefly M220 Mover Камил газон бөтенләй табигый могҗиза түгел. Тырыш эш нәтиҗәсе. Үз-үзе йөри торган газон чапкыч The Firefly 220 Move югары сыйфатлы кыр эшләрен һәм гаҗәеп төгәл мөхитне тәэмин итә. Югары йөрү һәм балансланган шиналар туфракның кысылуын һәм формалашуын киметеп, техника үсемлекләрне яхшы хәлдә саклый. Гибрид саклагыч чыгымнарны киметергә һәм салымны биеклектә контрольдә тоту нәтиҗәлеген арттыра. Кирәк булган көч бер төймә белән эшкәртү эшләрен көйләргә мөмкинлек бирә. Газон чапкычының максималь эш тизлеге сәгатенә 16 километр.

2000 һәм 3000 литр өчен танклар белән җиһазландырылган. Уннан 200 литрга кадәр үзгәрүчән агым тизлеге булган насос булганда. Яңалыкның агымы үзгәрүчән уннан һәм 200 литрга кадәр. Максатлы түбәнең агым тизлеге алга тизлеккә пропорциональ. Бу оптималь спрей интенсивлыгын сайларга мөмкинлек бирә. Спрей башының 30%-ка кадәр омтылышы һәм киңлекке автоматик көйләү иң төгәл каршылыкларга ярдәм итә. Сайланма булса, оператор системаның билгеле бер секторына су белән тәэмин итүне активлаштырыла яки сүндерә ала. Экранның актив өлкәләре һәм танк дәрәҗәсе спрей торбалары маневрны җиңеләйтү өчен транспорт чараларына мөмкин кадәр якын урнашкан. Рәттән чыккач джойстикка бер тапкыр басу сектурны туктата һәм башлый. Sfera Dry Band Digger Чәчкән үсемлекләрне эшкәртү өчен күп санлы кырлар арасында аларның эшләнеше ике һәм бер пассажир булу белән аерылып тора. Иң авыр шартларында йөзем бакчасын тулысынча тоту өчен җитәрлек. Эш модулен җыю алда мөмкин һәм трактор артында. Сезнең ихтыяҗларыгызга карап, сез 4-тән 12 эшкәртү рәтенә кадәр активлаша аласыз. Машина үсемлекләрне өслектән кисеп ала. Шулай ук Югары уңыш бирә һәм зыяны киметә. Йөземнән чистартылган чөгендер алга таба эшкәртү өчен пакетланган. Калдыкларга шулай ук кисеп алып, җиргә ташларга яки махсус контейнерга кертергә була. Balance Visio Йөзем агачы үсемлекнең торышын һәм уңышның сыйфатын сизелерлек яхшырта. Видео йөзем бакчаларын кисүгә сарыф ителгән вакытны 90% кыскарта. Махсус визуаль ачыклау технологиясе гаҗәеп төгәллек белән идеаль урында йөзем агышларын кисәргә ярдәм итә. Машинаның эш тизлеге сәгатенә 3 км. Машина үзәгендәге зур арка рәткә керүне җиңеләйтә. Уңайлы һәм эргономик джойстиклар мультфильмдагы сыман консольны ясыйлар һәм эшне гади һәм ләззәтле генә итәләр. Кисүче башларының әйләнү тизлеге 4000 әйләнешкә җитә. Бу хәтта зур диаметрлы бүрәнәләрне дә эффектив эшкәртергә мөмкинлек бирә. Шул исәптән ботакларны җылыту һәм тулысынча бетерү җайланманың аерым фрагментларына йөкне киметә һәм төгәл эшне тәэмин итә. Конгслид Вайбра Кроп роботы. Төрле кыр эшләрен башкаручы һәм кешенең авыр эштән азат итүче робот булса яхшы булыр иде. Бай төрле эш органнары белән җиһазландырырга мөмкин. Машина сенсор технологиясе белән җиһазландырылган. Аны кулланырга мөмкинлек бирә. Тулы гибрид дисктагы функцияләрне дизельне дә электр энергиясен дә аңлата. Бер заряд 4 сәгать актив эш өчен җитә. Робот агроплатформасы башланманы тарату системасын төгәл куллану, кушымталар һәм рәт культураларының җыю өчен механик агрегатлар белән җиһазландырылган. Роботның эш контроллеры катлаулы робот комплексы булган RoboMan 701 программа платформасына нигезләнгән.

Бер мең метрга кадәр кабеле барабанда машинада урнаштырылган. Аның озынлыгы артырга мөмкин. Кирәк булса, кырт шартларында чыбык җир белән тукландырыла. Интеллектуаль җитәкчелек системасы тракторның кабель өстендә яки өстендә эшләмәвен тәмин итә. Машина 20 километрга кадәр эш тизлегендә алдан билгеләнгән маршрут буенча бара һәм тапшыруның эффективлыгы якынча 85 процентка җитә.